Boqonnaan ja'affaan re'ee tiksaa guddachuu isaatii fi wasafaratu hul'uulaa imala isaa jalqabaa ila shaam gara shaamitti taasisuu isaatti dubbanna as keessatti. Kunis qabxiilee afur of jalaa qaba. Qabxiin inni tokkoffaan

Reettii, re'ee jechuun reettii jechuun. Li'ahali makkata warra makkaatiif eegaa ture. Bi'ujurattiin damoozaan. Yaa'ishu minahaa kan jiraatu jechuudha damooza sanaan kan jiraatu. Maaliif? Haati isaadhaa irraa duute. Abbaan isaa irraa du'e. Wasiilli isaa kan isa guddifate irraa du'e. Akaakayyuu isaallee dabalatee irraa du'e. Amma ofii isaatiif of jiraachisuu taate jechuudha. Qabxiin lammaffaan walammaa balaga wagguma ga'u gizee ga'u attaasi'ata umrii isaarraa waggaa sagal yeroo ga'u

waggaa kudha sadiitti imala jalqabaa gara shaam deemee warri jedhanis jiru garuu asitti waggaa sagal jedha nuti akkuma kitaaba kanaa irratti deemna jechuudha waggaa sagalitti deeme imala isaa jalqabaa gara shaam deeme ma'a ammihii abii Laha- abii xaalibiin abii xaalibii wajjin deeme jechuudha Abii Xaalibii waliin deeme. Bitijaaratin eenyu bitijaaratin jechuun nigdiidhaaf deeme. Abii Xaalib eega eega akaakayyuun isaadhaa Abdulmuxxalib irraa du'e kan isa guddisuudhaaf ofitti fudhate wasiila isaa jenne mitiire. Wasiila isaati kan irraa du'e malee wasii akaakayyuu isaati malee kan irraa du'e wasiilli isaadhaa hin duune wasiilli isaadhaa ni jira. Abi Xaalib jechuun. Eega abbaan irraa du'ee haati irraa duute akaakayyuun isaadha irraa du'e eenyuun biratti hafe rasuulli wasiila isaa Abi Xaalibiin biratti hafe jechuudha. Abi Xaalibii waliin umrii isaa waggaa sagalitti imala isaa jalqabaa gara Shaam godhate. Maaliif deeme? Nigdiidhaaf deeme. Abi Xaalib wasiila isaa kanatu eh, nigdii qaba waan ta'eef biyya Shaamirra. Achi eh, meeshaalee adda addaa fidee makkatti gurgura. Qabxiin sadaffaan walammaa eh, walammaa qaruba yeruma dhiyaate rasuulli deemsa isaa sanaan imala isaa jalqabaa sanaan min Busra bootaa Busra jedhamtu biyya biyya Busraatti yeroo dhihaatu ra'aahu isa arge arraahibu raahibeen tokko isa arge jechuudha. Raahibee jechuun eh, nama rabbi gabbaru nama rabbi gabbaruun raahibe jedhama. Raahibeen tokko isa arge

Aakhira al-Anbiyaa'i macarrashaa nabiyyootaa ganaa ta'uudha taa'a jedhee Abii Xaalib itti hime. Kanaafuu jedhee waxalaba ni barbaade raahibeen kun minuhu wasiila isaa kanarra ayyarji'a bihii isaan akka inni mucaa kana fuudhee deebi'u gara biyyaatti akka inni deebisu barbaade. Sababni maaliif khawfan Waan sodaateef jecha raahibichi alayhi mucaa kana irratti nabi Muhammad irratti jechuudha. Min aduwwin diinni eh, yataraqabuhu kan isa hordofu diinni isa hordofee alaamaa muujizaa adda addaadhaa karaa kanarratti waan inni agarsiiseef waan argeef diinni isa ajjeesu jedhee waan sodaateef akka inni gara biyyaatti deebisu irra gaafate jechuudha. Qabxiin arfaffaan waqad istadalla dhugaatti ragaa godhate raahibeen kun alaa nubuwwatihii nabiyyummaa isaa irratti ganaa nabiyyii ta'a jechuu irratti ragaa godhate. Maal bi'alaamaatiin mallattoolee hedduu. Allatii mallattoon sunuu muujizaa fi kutubin yookaan bi'alaamaatiin jechuun mallattoo wa'ii irratti arge allati mallattoon sunuu fi kutubi ahalil kitaabi kitaaba warra duraanii keessatti barreeffamtee ka jirtu kitaaba warra nasaaraa keessatti barreeffamee ka jiru sana keessatti arge jechuudha. Inshi asxilatun gaafileedha.

Namichi isa arge sun maal ittime wasiila isaatti? Maadhaa xalaba minhu maal isarra barbaade ammas? Bimaadhaa maaliin istadalla ragaa godhate alaa nubuwwatihii ganaa nabiyyii ta'a jechuudhaaf maal ragaa godhate? Raahibichi sun. Alkhulaasaa cuunfaalee cuunfaa kana keessaa. Kaana ni ta'e ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi daa'imummaa isaa keessatti yara alganama re'ee kan tiksu ta'e. Li'ahli makkata warra makkaatiif re'ee kan tiksu ture. Wasaafara imala ba'e jechuudha. Ila shaami gara shaamitti imaltuudhaaf deeme. Maca ammihii wasiila isaatii waliin. wahuwa haala inni yeroo sanatti ibnu tisyaa'in ilma waggaa sagalii haala tureen jechuudha. Aw ibni salaasa asharata yookaan immoo waggaa kudha sadii haala tureen. Wara'aahu isa arge gaa karaa kanarratti arraahibu raahibee namichi rabbi gabbaru tokko raahibeen maqaan isaadhaa Eh, Bahiiraa namni jedhamu Bahiiraa namni jedhamu isa arge وعرف ni beeke fiihi isa keessatti alaamaati nubuwwati mallattoo nabiyyummaa wa'ii eh, irratti argee bare jechuudha.